Mae fe wedi whare Max ym Mhobol y Cwm, ond ni'n abod e bach yn well erbyn hyn fel Simon o'r gyfres Misfits sydd newydd ddod i ben ar E4. Croeso mawr i Iwan Rheon! Dyna ti fan'na, yn y gyfres. Wnest ti fwynhau ffilmio fe? Do, ie, oedd yn lot o hwyl, ie. Ie? Mae pobl 'di cymharu fe gyda bach o gymysgedd o Skins a Heroes. Fysa ti'n cytuno gyda hwnna? Yym ie o- ie fi'n meddwl bo' bach mwy tywyll a ma'r hiwmor Prydeinig eitha tywyll a ma' l- lot llai glamorous na'r yym... Llai o glam. Glam ie lot llai o glam. Be' sy'n digwydd yn union i'r pobol falle sy ddim wedi gwylio? Ma' 'da chi bŵer, pa fath o bŵer sy 'da chi? Goruwch naturiol.
Goruwch naturiol.
Sa tocyn iaith 'da fi i ti, swn i'n roi un i ti. O diolch. Be' sy'n digwydd yn yn union? T'mo' ma'r cymeriade 'ma i gyd ma' rhyw bŵer gorn- goruwchnaturiol 'da pob un ohonyn n'w. Hmm oes ie ni ni'n ca'l taro gan yy Storm trydanol. M-hm. A wedyn yym 'yn ni'n dechre w- mewn ffyrdd gwahanol n- ca'l pŵere goruwchnaturiol sy'n yy sy'n dod allan o'n cymeriade ni ie. Nawr Fi'n lico be chi'n gwisgo fan hyn. Oedd e'n gyffyrddus? Yym, oedd e ddim mor...
Oren yw dy liwdys yn English. Oedd hi'n neud y tin rownd Ti edrych mor ddifrifol! ...ardal arbennig. Chi ti edrych mor ddifrifol yn y llun a ti fel rydw i yn mynd i dy ladd di. Ie, dyna be o'n i'n meddwl, ie. Ie? Dyna beth o' ti'n meddwl?
Ie. Reit, dy bŵer goruwch naturiol di o'dd bod yn anweledig. Ie. Dim fel y band, on' y pŵer. Ie. Nawr, sut se hwn yn digwydd i ti, bywyd go iawn, a bo' ti yn anweledig, be' fysa ti'n neud? Yym,

Gobeithio bo' chi ddim yn dod yn weledig eto yn ganol y trip jyst yn sefyll yna. Sa wnna'n embarrassing.
Wha! Fi yma! Reit, wel, ni 'di cael gafel mewn rhestr o'r pethe byse pobol cyffredin eisiau mynd ati i wneud petaen nhw yn anweledig. Tynnu cader o dan rhywun, fel ma' nhw'n istedd? Ie! Hwnna'r peth cynta fysen i'n neud. O'n i bron. Yym, dwyn arian. Ww, diddorol. So da fi'r pwer sy'n ei wneud e. Dal pobl yn siarad amdano, amdano nhw. Yeah, dyna beth sy'n... Yeah. Fi, mae rhaid fod yn onest, dyna'r peth cyntaf sy'n ei wneud, yw mynd i bob cyfarfod, mae'n ar ffrindiau fi gyd, a jyst ista na meddwl, hmm, sgwn... Pe bai fi'n gallu bod yn anwledig fe. Actio fel ysbryd. Ie. Os hynna ni'n da i wneud. Ie. Um, a, dal, fel, a hefyd, dal y wyrra yn unrhyw le, yn union fel nes ti weid. Wel, Hefyd, aethon ni i ofyn i plant Cymru, rhai o blant Cymru, beth se nhw'n dewis cael fer pŵer... Goruwch naturiol.
Goruwch naturiol.
Se nhw'n cael y cyfle, felly gawn ni weld beth wnaethon nhw weud. Gwylio hwn. Be fysa chdi'n neud os 'sa chdi'n anweledig? Dwi wedi meddwl Mae'n sy'n rhoi pobl rhyw wedgies i nhw. Mae wedi i'r athrawon a sosio Shannon. Especially Mister Pearce dde. O, oh, so i'n taflu gwstad ar Mister Pearce. Ie. Yeah. Chwarae jocs ar mam. Peidio di ysgol. Swn i'n fatha di'r chwans yna rwy mewn trwbl yn y bath. Swn i'n helpu nhw'n y bath. Bysa fi'n tynnu gwallt Molly. Mynd i banc, robio'r pres, wedyn dod yn ôl i'r tŷ llihio o gwmpas a bethau. Be fysa dy bwera di os fysa chdi'n arwr? Sef yn licio fatha twtio magazines a bod e unrhyw berson eisiau bod yna. Bob tro dwi'n twtio rhywbeth, troi fewn i fo. Fflio. Toddi pobl. Neu Rhiannon diflannu. Bysa fi'n gallu bysa fi'n hoffi fel rhoi pobol i caru'n ngilydd. Jympio uchel i top y byd. Yn fatha ti'n gallu sticio pobol at walia a petha. Fel thing yn fanna a wedyn ti'n mynd blaze pawb a wedyn freesio n'w a wedyn a smasho n'w. Gynno fi peth fel glud yn fanna ti'n s- ti'n mynd fela ti'n sticio n'w lawr wedyn ti'n gallu mynd i bo man even yr awyr a petha. Gellu neud brawd fi cau ceg fo.

Helo fi yw Iwan Rheon. Na ie. Reit ydych chi'n mynd i gael ail gyfres? Ydyn. Ie! A pryd fydd e'n recordio? Yy ni'n dechre yym ffilmio mis Mai. Pump i chi? Ie!
Ie! Misfits ail gyfres. Hwre! Nawr te, nes i wylio y rhaglen fach ar y teledu neithiwr, dim neithiwr, y nosweth cyn 'ny, nos Wener. Jonathan Ross yna, o'dd Kim Cattrall yna, o'dd Jedward yna, a o'dd Iwan Rheon yna! Waw! Shwt brofiad odd e i eistedd yn yr ystafell werdd yna? Yym o- odd e'n hwyl ie odd e'n ddiddorol. Odd Jedward yn ddiddorol. Yym na odd odd e'n hwyl ie odd e'n profiad da iawn. Achos odd Kim Cattrall mewn 'na gyda chi hefyd. Oedd. A ma' hi yn yym sêr superstar a t'mod odd 'i'n neis i fod rownd. Ie odd 'i yn ie.
Nath ie o- nath 'i ga'l nesh i ga'l sgwrs bach efo hi. Ie? Oedd yn, ie, yeah, oedd hi'n neis iawn. Oedd e'n neis.
Reit, wel, gan bod ni'n sôn am ti Jedward, oedd e yna gyda chi yn yr ystafell werdd. Nawr, fi'n cofio pryd oedd ti'n um, wneud stint bach an, yn y theatr, oedd da ti um, rhyw wallt oedd yn sefyll lan, a o'n i'n meddwl bod ti, ti'n modd, o flan dy amser gyda'r gyda gwallt na, oedd ti'n rhyw fath o osod o'r trends, achos, yeah. nath Jedward Gopïo dy edrychiad di. Waw! Felly, mae Jedward yn meddwl na nhw sydd wedi um, creu'r steil gwallt yma, ond maen nhw'n anghywir. Iwan Rheon yw'r gosodwr tren. Oedd e'n anghyffyrddus cael gwallt fel yna? Um, na, dwi ddim yn teimlo fel. Oedd e'n cool?
Wel, ddim yn cool. Oedd e ddim yn cool pan o'n i ddim yn neud y sioe. Oce, wel diolch yn fawr iawn. Gnawn ni weld mwy ohono ti'n nes ymlaen, ond am nawr,